Sinjuri, nsellmilkom nilqagħkom għal Flusek. Fil-programm tal-lum ser nitkellmu fi x'ġara fis-swieq lokali u internazzjonali matul dan ix-xahar t'Ottubru. Żewġ mistiedna tagħna llum huma Glenn Mifsud u David Paceros. Ser nibdew billi nagħmlu eh, kollegament virtwali ma' Glenn Mifsud. Glenn. Kif inti, Glenn? Insellimlek. Insellimlek.
Glenn, wasalna fl-aħħar ta' Ottubru għalhekk xtaqt li nibdew ftit biex naraw x'ġara fis-swieq internazzjonali matul dan ix-xahar. Fil-fatt rajna li f'din l-aħħar ġimgħa ta' Ottubru rajna li s-swieq ċedew xi ftit. Il-fatt li ċedew xi ftit wasal biex tlifna dak il-qligħ forsi li kellna fix-xhur ta' qabel? Ekku kif għedt Nicolette, matul dan ix-xahar rajna telf madwar ħafna mill-isma internazzjonali, prattikament l-aktar fl-isma Ewropej fejn qed naraw l-ekonomiji Ewropej, il-Ġermanja u anke Franza, dan il-weekend se jkunu qegħdin jirritornaw għal-lockdowns. Għalkemm kienu telf pjuttost signifikanti, kif qed turi l-grafika, dan it-telf ma ma kkanċellax il-gwadann li kellu s-suq minn Marzu, però kellu impatt fuq il-profitti f'dawn l-aħħar tliet xhur. L-isma Ewropej kienu kontrastanti ħafna ma' dawk eżempju Amerikani fej eżempju rajna il-DAX li huwa il-suq Ġermaniż jitlef 9.4 fil-mija. Min-naħa l-oħra biex tikkomparaw ma' suq Amerikan l-S&P 500 dan tilef biss 1.5 fil-mija. Ir-raġuni hawnhekk kienet li l-Amerika għadha ma rritornatx f'lockdown u għalhekk għadna ma rajniex dak it-telf hemmhekk. Mhm. Glenn, kif issa rigward il-bonds, kif mar is-swieq tal-bonds matul dan ix-xahar t'Ottubru? Is-sitwazzjoni fuq il-swieq tal-bonds kienet differenti ħafna fejn il-volatilità li rajna ehm, fl-isma internazzjonali kif tkellimna qabel ma rajniex fis-swieq tal-bonds u jekk naraw il-grafika tal-bonds li aħna nsejħulhom ta' kwalità għolja ehm, rajna kif daw baqgħu jżommu l-livell tagħhom U dan minħabba diversi raġunijiet. Dak hija hija fattur li bqajna narawh minn meta minn Marzu quddiem fejn qed naraw il-banek ċentrali l-programmi tagħhom qegħdin jixtru partikolarment bonds ta' gvernijiet Ewropej li huma ta' kwalità għolja u għalhekk qed joħolqu domanda hemmhekk Imma wkoll din il-grafika kienet qed turi kumpaniji ta' kwalità għolja li s-suq qiegħed iħossu komdu jinvesti fihom minħabba l-sitwazzjoni tagħhom prattikament li hija ħafna aħjar minn ta' kumpaniji oħrajn. Jekk iħarsu wkoll lejn grafika tal-bonds dak li jgħidulhom high yield li m'għandhomx kwalità daqshekk daqs daqs ta' daqs tal-grafika ta' qabel, dawn ukoll żammew il-livell tagħhom. Il-fatturi jibqgħu wkoll id-domanda li qed ikollu s-suq għall-bonds prattikament U barra minn hekk, dal-aħħar tliet xhur qed naraw inqas kumpaniji fl-Ewropa speċjalment joħorġu joħorġu bonds ġodda u għalhekk hemm domanda għolja però l-bonds li huma aċċessibbli ma baqgħux jiżdiedu u għalhekk hemmhekk żammew il-livell il-livell tagħhom.
Glenn, baqa' ftit jiem għall-elezzjoni presidenzjali fl-Istati Uniti f'Faddin ħassir fit-3 ta' Novembru. Bla dubju din qed ikollha impatt fuq is-swieq. Tista' persuna forsi tantiċipa x'direzzjoni ħajjieħdu s-swieq skont min ħajirbaħ din l-elezzjoni?
Ekku nhar it-Tlieta ħajkonna elezzjoni Amerikana li ovvjament dejjem tkun eh, ikollha antiċipazzjoni qawwija, però naħseb illi eh, din l-elezzjoni eh, ġiet fid-dell ovvjament tal-pandemija. U jekk naraw ftit ukoll l-andament tas-suq Bi preparazzjoni għal din il-lezzjoni, naħseb is-suq qiegħed iktar jiffoka fuq kif l-ekonomiji se jkunu qegħdin jiżviluppaw hekk kif nibdew noħorġu mill-pandemija possibilment is-sena d-dieħla. Jekk naraw ftit iż-żewġ kandidati, kemm Joe Biden kif ukoll Donald Trump, l-issues ta' bejniethom mhumiex daqshekk differenti, forsi aktar is-strateġija tagħhom ta' kif se se jaffrontaw eżempju kwistjoni bħal mija n-negozju maċ-Ċina fejn rajna lil Trump kien pjuttost aggressiv dawn l-erba' snin, l-indikazzjonijiet huma li b'Joe Biden President dan ikollu strateġija inqas aggressiva. Barra minn hekk, Joe Biden jidher li se jiffoka fuq enerġija nadifa, xi ħaġa li wkoll qed tagħmel l-Unjoni Ewropea u għalhekk hemmhekk nistgħu naraw xi reazzjoni jekk ikun hemm Joe Biden President il-ġimgħa d-dieħla.
Glenn, minħabba l-inċertezza li kien hawn, pjuttost imma minn statistika li ħarġet jidher li figuri ta' tkabbir ekonomiku fl-Istati Uniti għat-tielet kwart tas-sena kienu tajbin. X'jindika dan?
Dil-ġimgħa l-Amerika ħarġet in-numri għat-tielet kwart li kienu pjuttost pożittivi fejn rat qabża fil-Prodott Gross Domestiku ta' 33 fil-mija meta mqabbel mal-waqgħa ta' 31 fil-mija fit-tliet xhur ta' qabel. Għalkemm dan il-livell huwa inqas minn dak li konna qabel ma faqqgħet il-pandemija, Bla dubju li qed naraw sinjali pożittivi, speċjalment fin-nefqa ta' konsumatur li talgħet fit-tielet kwart tas-sena b'wieħed u erbgħin fil-mija u dan huwa riżultat ta' żewġ fatturi. L-ewwel kienet l-għajnuna tal-Banek Ċentrali fejn niżlu l-interessi u għamlu programm biex jibqgħu jagħtu flus lill-ekonomija u wkoll il-programm fiskali li approva s-Senat Amerikan wara l-elezzjoni tal-ġimgħa d-dieħla mistenni jkun hemm programm ieħor biex jibqa' jinċentiva l-ekonomija. Għalkemm in-numri kienu pjuttost pożittivi, bla dubju li l-ekonomija Amerikana kif ukoll dik fl-Ewropa għandha bżonn iktar għajnuna hekk kif jidher li l-virus għadu qed jinxtered u l-każi qegħdin jiżdiedu.
Bla dubju, Glenn, l-inċertezza minħabba l-COVID-19 qed ikollha impatt negattiv ħafna fuq is-swieq. Fil-fatt, kif aċċennajt inti fil-bidu, qed jitħabbru wkoll miżuri ġodda minn diversi pajjiżi li dawn ser ikollhom impatt fuq l-ekonomiji tagħhom. Taħseb li ħa jiġri x'ġara bejn Marzu u Ġunju? L-istess pattern? Ekku, kif għedna wkoll qabel, l-żewġ ekonomiji kbar Ewropej, kemm Franza kif ukoll Ġermanja, ħerġgħu jibdew eh, forma ta' lockdown eh, fil-jiem li ġejjin. Għalkemm dan bla dubju ta' xejn se jkun pass lura eh, għall-ekonomija Ewropea, anka fl-aħħar mill-aħħar għall-ekonomija Amerikana iktar qudiem, Jiena nemmen li l-ekonomiji t-tnejn li huma qegħdin aktar adatti għal din is-sitwazzjoni, jiġifieri ħa naraw negozji li ħa jkunu iktar kapaċi jibqgħu għaddejjin b'xi tip ta' ritmu matul il-lockdown. Tajjeb ngħidu wkoll li dawn il-lockdowns mhumiex strinġenti daqs dawk li kellna f'Marzu. U għalhekk, għalkemm hu ħajkun impatt negattiv, eh, ma naħsibx li jkun daqs dak li kellna eh, f'Marzu April. Mhm.
Biex nitkellmu issa ftit fuq il-Brexit, Glenn, in-negozjati bejn Renju Unit u, u l-Unjoni Ewropea eh, reġgħu komplew. X'inhuma l-aħħar aħbarijiet tgħidilna ftit l-updates li kien hemm? Ekku, fadal biss xahrejn biex ir-Renju Unit jaqbel mal-Unjoni Ewropea dwar kif se jkun, se tkun ir-relazzjoni ta' bejniethom mis-sena d-dieħla 'l quddiem. Rajna tul dan ix-xhur etni li huma jitilqu mit-taħdidiet minħabba issues varji li mhux qed jaqblu fuqhom. Biex tagħmel is-sitwazzjoni agħar, il-pandemija m'għenitx fir-ritmu ta' dawn id-diskussjonijiet. Dawn l-aħħar rajna dal-aħħar ġematej rajna eh, żvilupp pożittiv fejn iż-żewġ partijiet prattikament raġgħu ritornaw eh, fuq il-mejda diskussjoni għalkemm iż-żmien eh, issa verament mhux qiegħed favur tagħhom però Ħa tkun kruċjali kemm għall-Ewropa kif ukoll għar-Renju Unit biex dan jaqblu fuq ir-relazzjoni tagħhom. Jekk ikollna sitwazzjoni ta' no deal, il-famuża no deal, ir-Renju Unit ħa tispiċċa f'sitwazzjoni fejn se tkun trattata bħala pajjiż third party normali għall-Unjoni Ewropea u għalhekk ikun hemm eżempju tariffi biex ikun hemm in-negozju bejn ir-Renju Unit kif ukoll l-Unjoni Ewropea u dan ikollu impatt kbir fuq l-ekonomija tar-Renju Unit. Glenn, baqa' ftit ftit sekondi, forsi tgħidilna x'impatt qed ikollu dan fuq l-isterlina?
L-isterlina matul din is-sena kompliet reġgħet kellha sena prattikament fejn tilfet mill-valur tagħha speċjalment mal-euro fejn ritornat għal-livell ta' 0.9. Dan qed jirrifletti ovvjament l-impatt li jista' tkollu l-ekonomija tar-Renju Unit meta kkumparat ma' dik tal-kumplament tal-Unjoni Ewropea. L-iżvilupp tal-aħħar xahrejn ħa jkun kruċjali. Jiena naħseb li jekk nispiċċaw nodi bita nodi Brexit pratikament ehm, ħanaraw l-istellina li tibqa ehm, pratikament tbati kontra kemm l-euro kif ukoll id-dollaru Amerikan. Grazzi ħafna Glenn ta' dak il-kollagament ser namlu waqfa qasira ta' ftit minuti għal riklami jibqgħu magħna.